D acu i s-ilaqen? Laqent-as rebɛa n imunzi, atah, uwren aḥercaw, lmelḥ, rebɛa imuren, akka xeddmeɣ tujur. Teglemt s wul i kent-ihwan. I ufiɣ ara tabbaḍt a Margarid, ur k-id-ufiɣ zdat ini ɣas yallah, ad nettkel ɣef Rebbi. Acu ad s-nernu? Ad s-nernu zit uzemmur. Besmellah. Ad nesmir zit uzemmur, ma bɣamt ad tarumt ṣangu, anumt ṣangu. Yiwet, complet, akka atah. Ata, tin ur tt-ččureɣ ara, mi akka tt-neččar akka. Wah, ɛassa taqmuct akka d-ssenɣalen, maɛlic. Ad nesmir akka, besmellah, ad ifsi lmelḥ aki. Ma d-iniɣ tura zit n sangu, d-niɣ ad akk d zit n sangu, ma ula win ur nesɛi ara, ad iɣ, ad iweqqem d ssmana, ad iweqqem nnefṣ d ssmana ɣef zit n sangu. Impossible ad texmeḍ zit n sangu weḥd-s, axaṭer yettraḥ, ma yetfat zit uzemmur, qqaren-as aɣrum n zzit, S zzit. Ad txedmem tamadda-agi. Ih, wa ikont la moitié ki zit uzemmur bu tesɛimt asɣab temdint ur sɛint ara, ad s-arunt sangu neɣ ad s-arunt ssmen neɣ ad s-arunt uydi, ad s-arunt ad s-arunt ddheb. Ah, bɣiɣ ad d-iniɣ la margarine, anga yella wudi. Buf! Ad s-tkemmlemt lbaqi-nni ar daki, ad s-tkemmlemt ad. Mačči n ddheb, d ameṛǧeɛ. Atah, ad tesmiremt iman. Kul yiwen ad iwet ad iselk aqerruy-is. Ad nesmir akka tura. Win yesɛan zzit uzemmur dɣa ad t-ixdem akked zzit uzemmur, ad iqqim rriḥa Allah Allah, ad iqqim ad yibnin uɣrum akkin i zzit, xas ad iqqim ɛecṛ gama melmi t-id-temmḍ ad taweḍ s anzaren imi ad tafeḍ yettriḥ d aẓidan am tamment. Tura smireɣ akk akka wakka, atah zdat-nkent, atah. Wesraṭ Nnbi Muḥemmed sala ɛlih waslama, ad ncaṛ taki d aman, d aman, mačči nefs d aman, nefs d aman n zzheṛ, ah ah, ad yettraḥ ad s-iṛuḥ akk ulgun, aman n zzheṛ ttwaxedmen i lmeqṛuḍ, point. Tura ad ḥukkuɣ i wakka, ad d-heggiɣ aman, ad d-walimt. Atan tura nḥukk i tiddi kurka akken yakk tessnemt amek, acu gabbren tawuri n aḥercum, ur sɛint ara ur n aḥercum, ddment-d aɣerbal jemɛent-d ciṭ uḥercum ur yettwaxdem ara s uwur n aleggaɣ ala ḥaca ma d meḥtumit yerra-kent tmara tebɣamt akken txedmemt-tt atnah waman besmella ahnan s zzit-nni anesmir ad s-tinimt anga yella ttmeṛ ttmeṛ dah akuti tura tid ad kent-id wariɣ yaxi tessnemt ad txedmemt ttmeṛ ad s-tgemt aman-a yeḥman ur s-tgemt ara aman ẓẓher no no no no aman iḥman as tarum cṭaḥ n zzit daɣen ma bɣant asegm cṭaḥ n jelǧlan am arum kan ttwaxdem kan s ttmer ansmir akka anḥarrek ad ẓ akk didi neɣ umbad ma yella yewwi tirkul tqabzem takin ɣer

Ayɣer? Axaṭer ad iqqim d aleqqaq, tuṭbis anda inebgawen ur tessetḥimt ara tidesersemt-tt, mačči win igan akka tuɣ win t-iruḥen ad t-ifaẓ, tuṭbis ara tuɣmest tameɛlalt dɣa dinna yeǧǧ tiɣrit ad tt-yawi yemekbubt s axxam-is, ad yawi leḥrara ad iruḥ, aha, ad akent-id waliɣ amek d-yuɣal. Mačči d Yaɛpus Blas wadda, ula d nekk ayen i d-igan deg uḍlad, aha.

Yeqqar daɣen on n'a pas toujours vingt ans, yernu deg wayeḍ-n daɣen yeqqar-d si jeunesse savait si vieillesse pouvait, aneggaru iqqar-it-id nekkini, yelli telhiḍ akk ayla-w am deg-s isem ihu n plastik, leɛtab ad wen ur nɛeggu ara. Rejna n wunna n ttmer.

Atah ɣur-m ayen zzit uferreḥ n ttmer, ad t-id-ddmen tettak-a taḥmayt ruḥ id-ddmen tettak-a, uqbel ad tt-id-sersemt seg uḍebsi ad s-txedmemt akka a lḥila sya, ad s-terremt akka sya, mbaɛd ad tt-id-sersemt-tt bac ad ikkes akk akka waki atah, xaṭer ma tetteffeɣ ad tekk tissit tamezwarut, mi tekfamt ddmemt-d abeḥnuq neɣ acewwaw neɣ ačelliq, as-d-gan sexdemt-d akka ferreḥ bac ad terremt lasirit-iḍen. Ma yella tasuflut amid d-tewwa tlasil, kksemt-tt am tlasil, ad d-ddun akk, ad d-iddu akk lewsex. Safi de préférence mi tewwa la première série kksemt-tt-id, sufḍemt-d afarreḥ-nni neɣ bu ufreḥ, armet la série tayeḍnin, ad d-iww am lwiz, ad d-iww asekkit. Atta la série lɛali, mačči anect akka i d-ifɣen. Anda akka deg-m fkiɣ tiɣrit, anda akka deg-m fkiɣ tiɣrit, antah. Ah, je n'ai rien à cacher, atah, wagi tura ad ffreɣ. Waki ad ten-ttnezwir deg-s, atah yezza yakk, ur sɛiɣ d acu ara ffreɣ atah, ah, fkiɣ-asen-d akk tiɣrit-is akka di ḥlumi, wacu neha wass-nni d iceqcer akk lakucni ar lqaɛ, lakucni ur tt-ittett ara, ad iččxin, taki i yettaɣ, ṭṭmeɛna daxel lexḍa-is, atah amek i yezzan tirkul, llah ɣalba, yerɣa uferreḥ mliḥ, safi lṭogo ad iţţiɣ atah lḥal terɣa, ḥkem-as i uferreḥ ur d-ţebbant ara, serreḥ-as i uferreḥ ad zzunt, baqi ur zmireɣ ad iliɣ di lmilieu, tura ma yella remḍan azekka, Ad t-id-iɛebbi d amerbuḥ fell-aneɣ ula fell-u ma d-tenvi. Ad iyi-iɛebbi d win ad d-yawin aṭas n yigefran, i naɣ ncaḍ, ncaḍ, ncaḍ ulac igefran, ulac igefran, ha ta nusan-d yigefran. A Nna Ḥmed akka neckeṛ akka a Sidi Ṛebbi aɛzizen ɣef yigefran akka i d-tefkiḍ akka, ad iɛebbi ad nuẓam s lehna u ṣṣeḥḥa, win ihelken ad t-icfu Ṛebbi, win iṣeḥḥan ad as-iɛnu Ṛebbi, win ur nesɛi ara ad t-id-iɣit Ṛebbi si lkawen-is n ccallaḥ, izmer weḥd nek i d-iqqarem ɣer Baba, Allah iṛeḥmen-ken ur nezmir ara, i izemren d netta, a t-nḥmed a t-neckeṛ aṭas mačči ciṭ, ad d-ifk Ṛebbi swayes a nettqaver, a wer nger afus-neɣ di lqella, A ɣ-d-iɣ i taṛkun, ad yesduklu abbu-t ass ad wutru, win yesɛan tawullit ad tt-iẓer, ilaq ara Silat Aṛaḥim, am d takka ara tawali tmeṭṭut i kečč ad tuṣ, ad k-tini weltma-k diri-tt, weltma-k telha, Silat Aṛaḥim ilha, acu ad d-iniɣ? Ǧǧiɣ. S uɣrum akkin zzit ufaṛeḥ, i kent-ǧǧiɣ lehna d talwit, ar ticki ma yebɣa Ḥnin ncallah.